Telepati. Insanlyk üçin bir umyt mı, yoksa bir hop mı? I think you are wonderful.
Telepatiniň nämeligine gelers. Oňa gyssanmaly. Ýöne ilkinji başda Neuralink näme? Bu barada bir gysgaça aýdyp geçeýin. Ýigrimi birinji asyryň iň güýçli akyllarynyň arasynda bolan Ilon Mask tarapyndan dogsan kişilik işgär bilen gurlan Neuralink kompaniýasy beýnä ýerleşdiriljek implantlaryň üsti bilen, kompýuter, bar bolsa protez we beýleki hassa enjamlaryň diňe düşünjeleriň üsti bilen dolandyryp boljakdygyny maksat edinýär. Haýsam bolsa bir hassalygy bolan, meselem, el-aýagy bolmaýan kişiler ýa-da gürläp bilmeýän kişilerde protezleriniň ýa-da kompýuter üsti bilen aýtmak isleýän zatlaryny garşysyna kişä düşündirip bilerler. Bolýa-da, bu nädip beýle bolup bilýär? Munuň mümkin bolmasy üçin başda beýnimizdäki elektrik işjeňligini ýazga alyp, çözüp, kompýuter buýruklaryny öwrüp biljek bir aralykçy zerurdyr. Esasanam protez ulanýan kişiler üçin döredilen sistemada duýgy bilen işlejek mekanizma bardyr. Topardaky güýçli bilim ynsanlary her zerurlyga görä tapawutlanyp bilýän bu tehnologiýanyň dürli görnüşleriniň üstünde işläp, bir ýa-da birden köp bölegiň ösüş prosesine goşant goşar. Ilon Mask tarapyndan iki müň on altynjy ýylda geçirilen bir konferensiýada bu implantyň beýni perdesiniň göni üstjagazyna ýerleşdiriljekdigini, hatda şah damaryndan ediljek sanjymlar bilen beýnimiziň içine dogry gidip biljekdigini aýtdy. Neuralink tarapyndan açyklanan bir açyklama görä, her biri inçe, ýumşak, polimer ýüplere ýüklenen üç müň elektron ýasandyklaryny aýdypdy. Bular beýnimiziň her ýerine tapawutly çuňluklerde ýerleşdirilip, beýnimiziň gürlemek, görmek, duýmak ýa-da hereket, dolandyrmak ýaly merkezlerine täsir etjek görnüşde ýasalypdy. Neuralink kompaniýasy şol bir wagtyň özünde bir dikiş roboty hem ýasadylar. Bu ýasalan dikiş roboty minutda ýüz dogsan iki sany elektrody kelle çanagymyzdan iki millimetrlik deşik açyp ýerleşdirip bilýär. Gelejekde bu işi diňe robotlar däl, eýsem, lazer bilen ýa-da lukmanlar tarapyndan hem edip boljaklygyny aýtdylar. Çenden aşa göwne degsem, bagyşla gör lukman gyzy. Bu beýni çip dakmak günümize çenli dürli-dürli haýwanlarda hem barlanyp gelindi. Ýagny maýmynda, küjükde, doňuzda we iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýanwar aýynyň ýigrimi dokuzyna, Ilkinji sapar bir ynsana Neuralink çipini dakandyklaryny açykladylar. Neuralink kompaniýasynyň geçiren bu barlagyndaky ulanylan çip ynsan saçyndan hem inçe, altmyş dört sany ýumşak ýüp beýniniň bellenilen ýerlerine ýerleşdirildi we bu çip kabelsiz zarýad alyp bilýän batareýalar bilen işleýär. Beýnidäki signallary ýazga alyp, simsiz ýagdaýda bir enjam iberýär. Şeýlelik bilen kişiniň näli ýagdaýda hereket etmek isleýşine degişli signallary kompýuterde işlenip bilinýär. Bu ilkinji sapar Neuralink kompaniýasy tarapyndan ynsana ýerleşdirilen enjamyň adyna Telepati adyny berdiler. Bu başlangyç ynsanlar üçin wajyp bolan käbir gapylary hem açdy. Meniň pikirimçe ýakyn gelejekde duýgur we motor sistemasynda ýagny beýnimizdäki käbir näsazlyklar sebäpli ejir çekýän ynsanlaryň daşky gurşaw bilen gatnaşyga girip has aýratyn birine bagly bolmadan ýaşatjak bu tehnologiýa gaty uly üýtgeşme bolar. Telepaty hökmünde atlandyrylan bu enjam, telefon we kompýuteri diňe bir pikire dolandyrma mümkin ýagdaýa getirjekdigi we ony ilkinji bolup ulanjak kişiler el-aýaklaryny ýitiren kişilerdir. Ilon Mask, bu enjam ysmazlyk we körlük ýaly newrologik hassalygy bolan kişilere kömek etjekdigini aýtdy. Elbetde, hemme ýerde bolşy ýaly, bu enjam ulanylmagyna hem garşy gelýän ynsanlar bar. Bu sebäpden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Azyk we derman serişdeleri müdirligi tarapyndan iki müň ýigrimi üçünji ýylyň maý aýynda Neuralink kompaniýasyna ynsanlaryň üstünde bu barlagy geçirmelerine rugsat berildi. Neuralink kompaniýasy tarapyndan dakylan bu enjam Neuralink programmasy bilen işleýändir. Neuralink programmasy telefonyňyzy, klawiaturaňyzy we myşkaňyzy göni beýniňiziň işjeňligi bilen diňeje pikir edip dolandyrmagyňyza rugsat berjek ýagdaýda ýasalandyr. Programma enjamymyzy dolandyrmagy öwredip, maşklar bilen size ýol görkeziji bolup hyzmat eder. Ynsanlyk adyna dünýädäki bu ösüş Neuralink enjamlary, beýni ýaralanmalaryny we bozuklaryny bejermäge üns berjekdir. Kör bir Neuralink ulanyjysyna ýöräp barýarka ýoldan garşy tarafa geçmek isleýän wagty swetoforyň yşygynyň haýsy reňkliligini ol kişä bildirjekdir we bu ýagdaý gelejekde has köp maglumatlary ol kişä bildirer. Bul işiň meni haýran galdyran taraplarynyň biri-de biziň beýnimizdäki işdä merkezimizi kontrol edip, semizligi, ýagny obeziteniň öňüni almakdyr. Bul enjam öwrenjek kişilere, ýagny okuwçylara öwrenmekde gaty uly goldaw berip biler. Neuralink ynsanlaryň beýinleriniň işjeňligini artdyryp, has döredijilikli, täzelikçi bolmaklaryna kömek edip bilermi? Gelejekde bu tehnologiýanyň ösmegi bilen, ýagny şu badam azda-kände bar-da, ýöne gelejekde has içgin bir ýagdaýda garşymyzdaky kişiniň beýnisinden geçýän zatlary görüp bilerismi, ýagny okap bilerismi? Neuralink ynsanlaryň beýinlerine gönüden-göni degip, Ynsan ewolýusiýasynda täze bir gatlagyň gapysyny açyp bilermi? Bu ynsanlaryň beýnisiniň işjegiligini has beter ösdürip, täze bir, ýagny ösen bir ynsan görnüşini döredip bilermi? Bu barada öz pikirleriňizi teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Elbetde, bu görnüşdäki tehnologiýalaryň biz ynsanlara erbet tarapy hem bolup biler. Aňymyz bilen bilelikde işlejek bu enjam biziň aňymyzyň diýen zadynyň Hemmesini hemme wagt ýerine ýetirmez. Her akylly enjamlary günümizde ýa-da gelejekde birnäçe erbet programmalary bilen kontrol astyna alyp bilýärler. Gelejekde beýnä ýerleşdirilen bu enjamlary erbet programmalar bilen ele geçirilse, ynsanlyk üçin täze bir kontrolly gulçulyk sistemasy döräp bilermi? Bu ýagdaýda ynsanlar düşünje gizliliginden düýbünden uzaklaşyp, gizlin maglumat diýen zat galmazmyka diýjek bolýan. Enjamyň beden tarapyndan kabul edilmezlik riski, ýokaşma howpy we beýleki kynçylyklar bolup biler. Bu esasanam çagalarda ulanylanda, beýniň ösmegine täsir edip, mada-amalat näsazlyk döredip biler. Neuralink tehnologiýasy ýaly tehnologiýalar ynsanlaryň hakyky dünýä ýerine ýasama dünýälere bagly bolmagyna sebäp bolup, ýalňyzlyga ýol açyp bilermi? Neuralink tehnologiýasy ýaly tehnologiýalar ynsanlaryň arasyndaky tebigy gatnaşyk kanallaryny peseldip, bozup biler we baý we güýçli ynsanlar üçin elýeterli zat bolup biler. Bu gün hemmämiz Neuralink we telepatiýa hakynda gyzykly maglumatlary öwrendik. Bular ýaly täze tehnologiýalaryň potensialynyň çäksizdigini we adamzadyň gelejegini düýpgöter üýtgedip biljekdigini bilýäs. Bu görnüşdäki tehnologiýalaryň näl ulanyljaklygy maňa, saňa we gapdalyňdaky ol kişilere baglydyr. Gowy tarapdan we erbet tarapdan ulanylmagy diňe biziň jogapkärçiligimizdedir.